Peter cakuat pakhatnak biahmaisa Caṭialtu Peter Cakuatmi Chaklei Asia Minor zumtu tuchan Turki ram Caṭial kum AD sawmruk le hnih in sawmruk le nga. Hlan Khrihfabu hna cu a hmet ngan in siseh, an tlawmtam in siseh an ṭhan tikah fak chinchin in hremnak an tong. Khrihfa hna nih zumlotu hna nunphung kha an zulh duh hna lo caah Rom Pennak chung i a ummi hna vialte nih an huat dih hna. Dal li, caang thum, caang li. Cu bantuk hremnak nih cun Pontius, Galatia, Kappadocia, Asia le Bithynia dal khat caang khat ah a ṭhekderh dih hna. Cu an va zaamnak hmun le ram zongah cun Khrih he pehtlaihnak an ngeihmi ruangah dal li caanghlei li in caanghlei kua le thilhmaan tuah an duh caah dalthum caanghlei li harnak an va tong ṭhiamṭhiam. Cakuat hmina lakah hin cu zeimawzat zong an i tel ko nain a tam deuh cu Jentail zumtu an si. Dal khat caang hleiriat, dal hnih caang hra, dal li caang thum caang li. Cucaah cu zumtu hna nih thil hmaan an tuah zungzalnak lai thapek an herh. Pathian nih a mi hna sin i thapeknak cakuatu dingah apostle Peter cu aa thim. Peter nih a rianṭuan chung vialte hremnak fakpi in a tuar. Apostle dal li caang thum, dal nga caang hleisarih in caang sawmli le caang hnih, dal riat caang khat, dal hleihnih caang khat in caang hlei kua. Cucaah Pathian nih a cawnpiak vemi chungin a hmaanmi ruahnak tampi a cheuh khawh hna. Apostle Peter nih Jesuh temhinnak kha a biat hrimhrim in a hmuh caah Jesuh temhinnak zohchunh in zumtu nih Dinfelnak an ṭan nakhnga thazaang a pek hna. Peter nih hi cakuat hi a thih lai kum hra chungah a ṭialmi a si i cucu AD sawmruk le hnih in sawmruk le nga hrawngah a si. Cu lio cu Khrihfa mi hna nih a fak bik hremnak an in lio caan a rak si. Apostle Peter nih A cakuat chungah temhinnak kong voi tampi a ṭial ko nain Pathian velngeihnak langhter zong kha a philh lo. Pathian vel cu khamhnak ah dal khat caang khat in dal hnih caang hra, temhinnak ah dal hnih caang hlei khat in Dalli caanghlei kua le rianṭuannak ah dal nga caangkhat in caanghlei li a langh kha Peter nih a hmuhsak hna. A cakuat hi Pathian khamhnak khuaruahhar a sining fianternak in a thawk, dal khat, caang khat in caanghleihnih. Cuticun a lianngan tukmi an khamhnak he aa tlak in Pathian an duh khawh nakhnga nawl peknak sawmthum le pali he tha a pek hna. Cucaah hi cakuat hi zumtu vialte kan dirnak le kan dir zungzal lainak a simi A hmaanmi Pathian vel ca i khuaruahhar tehte khaannak a si. Del nga caang hleihnih. Cu Pathian vel nih cun harnak lakah a mithim cu teinak a pek hna. Dalkhatnak, biakchawnhnak, Jesuh Khrih apostle a simi keimah Peter nih Pontius, Galatia, Kappadosia, Asia le Bithynia ah aa ṭhek i a vaimi Jesuh Khrih thisen in thianh awkah le a nawlngaih awkah Thlarau thianternak chungah Pa Pathian hngalhsungnak ning tein thimmi ca kan kuat hna. Vel le daihnak cu nan cungah karh chin ko seh. Van cu temhhnawh phu a si. Mithi hna sinin Jesuh Khrih a thawhṭhannak in a nungmi ruahchannak ah a nganmi a zaangfahnak thawngin a kan hrinṭhantu kan Bawipa Jesuh Khrih i a Pa le Pathian cu thangṭhat in um ko seh. A rawk kho lomi le thurhnomh lomi le a oe kho lomi ro cu van ah chiahpiak nan si cang. Nannih cu ni hmanung bik i phuante awkah zumhnak thawngin khamnak caah timhcia tein Pathian huham ṭhawnnak in kilvenmi nan si. Atu ah cun tlawmpalte chung cu a herh ahcun hneksaknak a phunphun nih Nan ngeih in chiatter ko hna hmanhsehlaw i lawm ko u. Cuticun mei in hneksak ko zungah a rawk ṭhiamṭhiammi sui nakin a sung deuhmi nan zumhnak a tak ning kha thangṭhatnak, upatnak le sunparnak he Jesuh Khrih a langh te tikah hmuh khawh a si nakhnga caah a si. Amah cu atu ah nan hmu lo nain nan dawt i nan hmu lo nain nan zumh ko caah chim khawh lomi lawmhnak le a tlingmi sunparnak he nan i lawm. Nan zumhnak nih a donghnak i a comi cu nan nunnak ca i khamhnak kha a si. Nan sinah a phan te laimi velngeihnak a rak phuangtu profets hna nih Hi khamhnak kong hi an rak hlathlai i lungsau tein an rak kawl. An chungah a rak um cangmi Khrih Thlarau nih Khrih temhinnak le sunparter a si lainak kong kha a hlankan in a rak phuan chungah khan a hmuhsak hna ning tein ahodah a si le zeitik caan ah dah a rat lai kha an rak dothlat. Van in run thlah nih thlarau thiang thawngin atu ah nan sin i thawngṭha phuangtu hna nih an phuanmi thawngṭha hi profet nih an rak chim tikah anmah caah si loin kanmah ca tu ah rianṭuantu an si kha chimh an rak si. Hi thil hna hi vanmi hna hmanh nih hmuh le zoh an duh tukmi an si. Nan nun thianter u. Cucaah nan lungthin ruahnak taisawm kha i sawm u law ralring tein um ko u. Cun Jesuh Khrih a langhte tikah nan sinah ratpi a si laimi velngeihnak cungah cun nan i ruahchannak cu a dihlak tein ṭhum ko u. Nawl ngaimi fale nan si cang bantukin nan rak hngalh lo lio pumsa duhnak kha nanmah le nanmah i ukter ti hlah u. Sihmanhsehlaw nannih aan kotu hna cu a thian bantukin nannih zong nan tuahsernak vialte ah thiang tein um ve u. Zeicahtiah kei cu ka thian caah nannih zong thiang ve u, tiah aa ṭial. Thleidannak um loin mi kipnak an rian ṭuan ning cio in bia a ceihtu kha kan pa tiah nan auh ṭung ahcun hi vawlei i khual nan tlawn chung vialte amah ṭihbu tein nan nun awk a si. Nan pupa hna rophung in nan hmuhmi tinhnak ngei lo tuahsernak chung khan nannih cu a rawk khomi thil Sui le ngun si loin dotla le soi awk um lo tufa bantuk Khrih thisen sungin tlanh nan si cang kha hngal u. A ngaingai ti ahcun amah cu vawlei a rak ser hlanin a rak hngalh chung cangmi a si. Sihmanhsehlaw nanmah caah atu hmanung bik caan ah hin langhter a hung si. Cucaah nan zumhnak le nan ruahchannak kha Pathian ah a si nakhnga mithi hna sinin a thawhter i sunparnak a petu Pathian kha amah thawng cun nan zumh. Nannih cu Thlarau thawngin unau hna kha dawt taktak awkah Biatak zulhnak in nan nunnak kha nan i thianter cang caah pakhat le pakhat kha a thiangmi lungthin he i daw cikcek u. A rawk khomi ci si loin a rawk kho lomi le zungzal a nung i a hmunmi Pathian bia in hrin ṭhanmi nan si cang. Zeicahtiah Mi vialte cu ram bantuk an si, cun minung sunparnak vialte hna zong hi ram pangpar bantuk an si. Ram cu a ue i a par kha a ṭil. Sihmanhsehlaw Bawipa bia cu a zungzal in a hmun; cu bia cu atu nan sinah chimmi thawngṭha kha a si. Dal hnihnak Pathian minung hna, cucaah ziarngeihnak vialte, hlenthawinak vialte, chungthu lengnal sinak, hnahchuahnak le thangchiatnak vialte kha ngol cang hna u. Bawhte bantukin hnuk thiang a simi a bia kha duh u law nan ṭhang lai. Zeicahtiah Bawipa velngeihnak cu nan teh cang. Minung nih an hlawt nain Pathian nih a thimmi le a sunglawimi lungnung bantukin amah sinah cun ra tuah u. Nannih zong thlarau in saknak caah hmanmi lungnung bantuk le Jesuh Khrih thawngin Pathian sinah cohlantlak thlarau raithawinak a pechantu tlangbawi thiang nan si. Cucaah Cathiang chungah hitihin a um fawn: Zohhmanh, Zion ah a nganmi thimmi le a sunglawimi innkilling lu ka chiah. Cun amah a zummi paoh cu zeitikhmanh ah an ning a zak lai lo. Cucaah nan nih a zummi hna caah cun amah cu a sunglawi tuk; sihmanhsehlaw nawlngai lomi hna caah cun inn satu hna nih an hlawtmi lung kha innkil lung lu ah a cang; cun tluknak lung le Rialnak lungpi ah a cang, bia kha an ngaih lo caah annih cu an tlu, cu bantuk i rak um ding zongah rak tinhpiak cangmi an si. Sihmanhsehlaw nannih cu muihnak chungin a ceunak khuaruahhar chungah aan autu hna, amah thangṭhatnak phuangtu dingah thimmi miphun, siangpahrang tlangbawi, Miphun thiang a hlei in aa ngeihmi a minung nan si. A hlanah nannih cu Pathian minung nan rak si lo, sihmanhsehlaw atu cu nan si cang. A hlanah cun Pathian zaangfahnak kha nan rak co lo, sihmanhsehlaw atu cu nan co cang. Ka dawt le hna, Khualtlawngmi le a fakfaimi hna bantukin nan nunnak he ral aa domi nan pumsa duhnak kha i sum ko u tiah kaan nawl hna. Jentail mi hna lakah upat awk a tlakmi nuncan ziaza va ngei ko u, zeicahtiah Ṭhatlonak a tuahtu hna bantukin an in thangchiat hna tikah thilṭha nan tuahmi an rak ngiatmi thawng khan vehvatnak ni ah Pathian kha sunparnak an pek lai. Cucaah Bawipa ruangah cun minung phungkip kha va zul ko hna u. Nawlngeitu sang bik siangpahrang a si ah ṭhatlonak a tuahtu hna dantattu dingah le ṭhatnak a tuahtu hna thangṭhattu dingah siangpahrang nih a thlahmi uktu si hna seh, an nawl va ngai ko hna u. Zeicahtiah thil ṭha tuahnak in mihrut hna Hngalhlonak daihter hi Pathian duhnak cu a si. A luatmi nan si cang ko nain nan luatnak kha ṭhatlonak silhnalhnak ah hmang hlah u. Sihmanhsehlaw Pathian sal bantukin nung u. Mi vialte kha upat hna u. Unau kha daw hna u. Pathian kha ṭih u law siangpahrang kha upat ko u. Sal hna, Ṭihphannak vialte he nan bawile tangah i dor ko u. A ṭhami le a nun a nemmi tang lawngah si loin a puarhrangmi bawi tang zongah i dor ko u. Uktu nawlngaihnak Zeicahtiah mi pakhatkhat nih Pathian a hngalh ruangah A dinglo ningin lungfahnak le temhinnak a tuar ahcun cucu thangṭhat lak a si. Cucaah na palhnak ruangah tuknak na huah tikah lungsau tein na in ahcun zei thangṭhatnak dah a um? Sihmanhsehlaw thil ṭha na tuah i na tuahmi ruangah temhinnak na huah tikah lungsau tein na in ahcun Pathian hmaiah thangṭhat a tlak hrimhrimmi a si. Cucaah nannih cu hi caah hin auh nan si, zeicahtiah Khrih zong kanmah caah temhinnak a hua i a keneh nan zulh nakhnga zohchunh awk a kan chiahpiak. Sualnak zeihmanh a tuah lo i a kaa zongin zeihmanh hlennak a chuah kha an hmu bal lo. Bia ṭhalo in an ti tikah bia ṭhalo in a let hna lo. Temhinnak a huah tikah a tlerh hna lo. Sihmanhsehlaw dingfel tein biaceihtu Pathian sinah aa hngatchan. Cuticun kannih sualnak ah a thi cangmi hna nih dinfelnak caah kan nun khawh nakhnga amah hrimhrim nih Kan sualnak kha a takpum in thing cungah a phorh. An tuknak hma in nannih cu damter nan si cang. Zeicahtiah nannih cu lam a tlaumi tuu bantuk nan rak si. Sihmanhsehlaw atu cu tuukhal le nunnak kilvengtu sinah nan kir cang. Dal thumnak, nu le va cawnpiaknak, Cu bantuk ṭhiamṭhiam in nannih nupile hna nan vale tangah i dor ko u. A bia a ngai lomi vale cheukhat an um ahcun bia kaa khat loin an nupile nuncan ziaza, upat ṭihzahnak le zoh aa dawhmi an nuncan ziaza an ngiatnak thawngin nan tei khawh hna lai. Nan i dawhnak cu leng le samṭamnak, sui i tinak ah le thilpuan ṭha i hruk-eihnak ah si hlah seh, sihmanhsehlaw nan i dawhnak cu Pathian mithmuh ah a sunglawi tukmi thlarau daihnak le a rawk kho lomi nunnemnak he ṭamhmi lungthin chunglei minung tu ah khan si ko seh, zeicahtiah Hi bantuk in hlanlio ah Pathian a rak i bochanmi nuthiang hna zong an vale tang i an rak i dornak in an rak i ṭamh ve. Sarah nih Abraham cu bawipa tiah a auh i a nawl a ngaih bantukin nannih zong thil ṭha nan tuah i Ṭihphannak zeihmanh nan ngeih lo ahcun Sarah fanule nan si. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in nannih vale hna nan thlacamnak ah dawnkhantu a um nakhnga lo nunnak vel rocoṭi ding kan si bantukin le Um kuaifawi an si bantukin upatnak pe in hngalhthiamnak he nan nupile he cun khua sa u. Dinfelnak ca i temhnak kha chuah. A donghnak ah nan dihlak lungkhat tein um ko u. Pakhat le pakhat zaangfahnak Unau bantukin i dawtnak ngei u law lungnem tein le teidor tein um ko u. Thluachuah nan co khawh nakhnga ṭhatlonak kha ṭhatlonak in siseh, biaṭhalo kha biaṭhalo in siseh, va let hna hlah u. Sihmanhsehlaw a lettalam tu in hiti in um dingah auhmi nan si ti i hngal in thluachuahnak tu he va let ko hna u. Zeicah tiah nunnak a duhmi le niceu ṭha hmuh a duhmi nih cun ṭhatlonak khan a lei le hlenthawinak chimnak khan a hmur kha i ralring ko seh. Ṭhatlonak kha mertak sehlaw Thil ṭha kha tuah ko hna seh; daihnak kha kawl sehlaw hmuh i zuam ko seh, zeicahtiah Bawipa mit cu miding felmi cungah a um i an thlacamnak kha a hna a chit hna. Sihmanhsehlaw Bawipa mithmai cu ṭhatlonak a tuahmi hna he cun aa ralchan. Cun nannih cu ṭhatnak zultu nan si ahcun aho nih dah harnak cu aan pek hna lai? Sihmanhsehlaw dinfelnak ruangah nan tem inn ah cun mithluachuak nan si. Cun an in tlerh hnanak kha va ṭih hlah u law nan lungre zong thei hlah seh; sihmanhsehlaw Bawipa Pathian kha nan thinlung chungin upat u law nan chungah a ummi nan i ruahchannak a ruang an halmi hna kip kha toidornak le upatnak he nan i kilvennak chim kho dingin a zungzal timhcia tein um tuah u. Khrih ah nan tuahsernak a ṭhami kha an thangchiatmi hna nih ṭhatlonak a tuahmi hna bantukin an in doh hna tikah an ning a zah nakhnga nan chiaṭha thleidannak kha thiang tein umter ko u. Zeicahtiah Pathian duhnak a si ahcun thilṭha tuah ruang i temhinnak tuar cu thil ṭhalo tuahnak ruang i tuarnak nakin a ṭha deuh. Zeicahtiah Khrih zong sualnak caah voikhat ah zalak in temhinnak a huah. Cuticun amah nih Pathian sinah a kan kalpi khawh nakhnga miding fal cu miding fel lomi hna caah taksa in a thi, sihmanhsehlaw thlarau thawngin nunter ṭhan a si. Cu thlarau thawng cun thong chungah a ummi thlarau hna sinah a vung kal i thawngṭha a vung chim. Cu hna cu ti chungin mi tlawmte pariat lawnglawng a rak khamh hnanak lawng kha timhtuah a rak si lio i Pathian nih lungsaunak in Noah chan i a rak hngah hna lioah khan nawl a rak ngai lomi hna kha an si. Cucu rak chimchungmi a si bantukin baptisma innak nih baptisma innak cu taksa thurhnawm thianhnak a si lo, sihmanhsehlaw a thiangmi kan chiaṭha thleidannak nih Pathian sinah bialehnak a ngeihmi kha a si. Jesuh Khrih thawhṭhannak thawngin atu ah a kan khamh cang. Amah cu van ah a hung kai i pa orhlei kam ah a um. Vanmi hna le nawlngaihnak vialte hna le Huham ṭhawnnak vialte nih amah nawl kha an ngaih dih. Dal linak Cucaah Khrih nih taksa in kan caah temhinnak a tuar cang caah nannih zong cu bantuk thinlung hriam he cun i thuam ko u. Zeicahtiah taksa in a temhin cangmi cu sualnak khan aa ngol cang. Cucu a tangmi a caan vialte hi minung pumsa duhnak caah taksa in hmang ti loin Pathian duhnak ca tu ah a hman cang nakhnga caah a si. Zeicahtiah Jentail mi hna duhnak, hawrduhcuainak, pumsa duhnak, zuritnak, i nuamhneihnak, din-einak le fihnung a simi siasal biaknak hna kha a luancia kan nunnak caan ah zalak in kan rak hman cang hna. Hi thil hna kongah anmah he aa khat in nan i ti ti lo kha an khuaruah a har i an in thangchiat hna. Mithi le minung biaceih awkah timhcia tein a ummi amah sinah an kong kha an i chim ve te lai. Cucaah hi ruangah pei mithi hna sin zongah thawngṭha cu phuan a rak si cu. Cuticun taksa in annih cu minung phung ningin biaceih an si i Sihmanhsehlaw thlarau in annih cu Pathian phungning in an nun khawh nakhnga caah a si; sihmanhsehlaw zeizong vialte i a donghnak cu a phan deng cang. Cucaah i biatak u law ralring tein thla cam ko u. Cun zeidang vialte hna nak hmanh in pakhat le pakhat kha thukpi in i daw u, zeicahtiah Dawtnak nih cun sualnak tampi kha a khuh lai; phunzai lo tein pakhat le pakhat kha tlun in i awnh ko u. Pathian velngeihnak phun tampi zohkhenhtu ṭha bantukin mi kip nih nan co ciomi laksawng kha Midang rianṭuanpiaknak caah hmang hna u. Zeizong vialte ah Jesuh Khrih thawngin Pathian nih sunparnak a co khawh nakhnga mi pakhatkhat nih bia a chim ahcun Pathian nih a pekmi bia a chim bantukin chim seh. Mi pakhatkhat nih rian a ṭuan ahcun Pathian pekmi thilti khawhnak he ṭuan seh. Sunparnak le pennak cu a zungzal in a zungzal tiang amah ta si ko seh. Amen. Zumtu, na ningzak hlah. Ka dawt le hna, nanmah hneksaknak caah a tlungmi kha a tlung bal lomi harnak kan cungah a tlung tiah ruat hlah u. Sihmanhsehlaw Khrih temhinnak nan i hrawm zat hin i lawm ko u. Cuticun a sunparnak kha langhter a si ve te tikah lawmhnak taktak he nan i lawm ve te lai. Khrih min ruangah thangchiat nan si ahcun thluachuakmi nan si, zeicahtiah sunparnak thlarau, Pathian Thlarau cu nan cungah a um. Annih lei cun Amah cu thangchiat a si nain nanmah lei cun amah cu sunparter a si. Sihmanhsehlaw ahohmanh lainawng, mifir, ṭhatlonak a tuahmi le midang kongah bia duh hmursaumi hna temhin bantukin temhinnak tuar hlah u. Ahohmanh Khrihfa a si ruangah a temhin ahcun a ningzak hlah seh. Sihmanhsehlaw cu thil ah cun Pathian tu kha sunparnak pe ko seh, zeicahtiah Pathian innchungkhar hna biaceihnak hramthok caan kha a phan cang. Cun biaceihnak cu kanmah in aa thawk hmasa bik ahcun Pathian thawngṭha a ngai duh lomi hna i an donghnak hi zeidik a va lawh te lai? Atu ah miding felmi hna hmanh khamh an si lo deng ahcun Pathian mi a si lomi hna le misual hna cu khuazei ah dah an langh te lai? Cucaah Pathian duhning tein temhinnak a tuarmi hna nih cun thilṭha tuahnak in zumhtlak a simi Sertu amah sinah an nunnak kha chaan ko hna seh. Dal nganak, elder hna thapeknak. Nan lak i elder a simi hna, elder rianṭuan hawi a simi le Khrih temhinnak tehte a simi le a sunparnak langhter a si te tikah aa hrawm ve te laimi keimah nih kan forh hna. Nan lak i a ummi Pathian tuurun kha khal hna u law kilvengtu bantukin rian hna u. Hnekchom si loin lungtho tein le ningzah awktlak miaknak si loin i ngeih ngaiin khal ko hna u. Zohkhenh awk i an in pekmi hna kha bawihnawh loin turun caah zohchuntlaktu va si ko u. Tuukhal ngan a langh te tikah A uai lomi sunparnak bawi le chin nan hmuh lai. Cubantuk ṭhiamṭhiam in nannih mino deuh nih upa deuh nawl kha ngai hna u. Asi, nan dihlak tein pakhat le pakhat toi ah i dor u law toidornak in i thuam ko u. Zeicahtiah Pathian nih aa porhlawmi cu a doh hna, sihmanhsehlaw ai toidormi cu vel a ngeih hna. Cucaah a ṭhawngmi Pathian kut tangah cun i toidor u law a caan a cut tikah amah nih an cawisan hna lai. Amah nih nan zawn aan ruah hna caah nan lungretheihnak vialte cu amah cungah chuang ko u. Fimhring tein um u, ralring tein um u, zeicahtiah nan ral diabol cu a hrum ruangmangmi chiandeih bangin mi seh awk kawl in nan pawngkam ah aa chok len ko. Vawlei ah nan unau hna zong nih Nan innmi temhinnak bantuk hi an rak tuar ve ti hngal in zumnak ah fek tein dir u law amah cu rak do u. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih thawngin zungzal a hmunmi a sunparnak chungah a kan autu velngeihnak vialte he a khatmi Pathian nih Caan tlawmpal nan temh in hnuah in tlinter ko hna seh. Sunparnak le pennak cu a zungzal in a zungzal tiang amah cungah um ko seh. Amen. Zumtlak ah ka ruahmi kan unau Silvanus sinin nan dirnak Pathian vel i a hmaan taktak ti tehte khaannak le forhfialnak ca tlawmpalte Nan sinah ka rak ṭial. Nanmah he hmunkhat ah thimmi Babilon ah a ummi Khrihfabu le ka fapa Mark nih an in biakchawnh hna. Pakhat le pakhat dawtnak, hnamhnak in i biachon u. Khrih Jesuh chungah a ummi nan dihlak nan cungah daihnak um ko seh. Amen.